Gethin wsos dw- dwytha i ddechra sud a'th dy tango? Yym a'th yn oce dwi meddwl os ti'n defnyddio y beirniaid fel beirniaid yy gethon ni yy dau wyth a o'n i'n blesh iawn gyda hwnna a hefyd odd y odd y sylwade yn itha positif he- hefyd t'mo' ar ôl y pythefnos dwetha yym ie o'n i'n re- o'n i'n reit blesh. Ie ti me'wl ddylswn i alw chdi'n gorgeous gethin o hyn ymlaen? Os ti moyn ti wastad i galw wnna i i fi eniwe yndwyt? O sim isio deud wrth pawb. Na fyddai'n good. Wel ma'n well na be' wedodd 'i wythnos gynt t'mo' wedodd 'i bo' fi'n timid a dim passion a dim tân 'da fi felly 'nai gymryd wnna unryw diwrnod o'r wythnos. A pan ti'n sefyll o flaen n'w wedyn ma' raid bo' hynna'n deimlad afiach. O t'mo' be' ma' lot o bobol yn gweud 'na allai ddim esbonio fe'n iawn ma' ma' fe'n od ti'n treulio gymaint o wythnose yn paratoi ar gyfer rwbeth Ti'n rhoi dy ore' a wedyn ti'n sefyll o flan pedwar person sy jyst yn gweud na sbwriel odd e ddim yn ddigon da. T'mo'? Ma' siŵr. Ti'n digon onest ti myn' mas i gweld Tess a wedyn ti neud cyfweliad arall ar ol Tess a wedyn ni ti'n neud un arall wedyn ar gyfer y Bee Bee See Two felly erbyn y diwedd ti ddim yn siŵr sut ti'n teimlo amdano fe. Na swreal 'di'r gair ma' siŵr. Swreal yn union ie.
A cyn mynd allan wedyn cyn y perfformiad mawr sut ti'n ca'l dy hun yn barod yn feddyliol at rwbeth fel 'a. A ma' wnna lot lawr i ma' hwnna lot i neud gyda Camilla. Ma' hi'n wych. Ma' hi jyst yn siarad 'da fi yym wrth i ni gerdded lan fi'n myn' yn nerfus yn siarad amdano fe. Gerdded lan at y llwyfan am y tro cynta a wedyn dod allan i berfformio a wedyn 'na fe. Dyna pam ni 'di bod yn ymarfer a jyst canolbwyntio wedyn. Ond yy o'n i ar dân ar ddechre Tango. O'n yy o'n i g- mor emosiynol yym a nath e gymryd deg eiliad o leia i fi jys setlo lawr. O- ond achos o'n i jyst mor benderfynol i neud job da. A ti'n siŵr bo' chdi 'eb fod yn dawnsio ers blynyddoedd ar y sleigh achos ma'n edrych fatha... Na na.
...dwi meddwl pan oddach chdi'n un deg pump... Fi'n fi'n... ...oddach chdi'n dawnsio pan oddwn i'n... ...manylion Kelly.
Na o'n i... Fi'm yn cofio hynna. T'mo' o'n i'n fi jyst yn fi jyst yn mynd yn rwystredig iawn gyda fy hun. T'mo' fi isie fod yn wych ar y dechre a fi isie rhedeg cyn cerdded a ti methu neud wnna gyda dawnsio mae mor dechnegol yn enwedig y ballroom fel tango felly fi 'di dysgu bod yn amyneddgar yy a dysgu yy ymddiried yn cymyle a a mae'n gweithio ar hyn o'r bryd ond gobeithio allai aros mewn i gwpwl o wythnose i ddod. A ma' 'na lot o actio hefyd does? Ie. Ma' dy wynab di a'r holl yr angerdd 'ma ma' nw'n sôn amdano fo. Yn union. Ydi hynna'n ti'n teimlo'n wirion yn gneud o weithia' ch- neu... Ie ie ond hunan hyder yw wnna. Dwi 'di dysgu wythnos yma ma' raid i fi fod yn hyderus yno fi fy hun i gredu bo' fi'n ne-

A a falle allai dysgu lot gennyn n'w. Ond er tegwch ma' gennyn n'w hanes a cefndir dawnsio. Yn union. Ie. Ie.
Ond dyw'r beirniad ddim yn sôn am wnna s- yy t'mo' o's o's dim pwynt sôn amdano am hwnna ar y raglen. Ma' rai' fi jys gweithio'n galed a a a neu' fy ngore'. Dyna be' fi'n gobeithio neud ar gyfer y samba nos fory! Fel 'na. Newn ni siarad mwy am hynny yn y man. Ie. Ond y dillad... Lle gwaetha'r dysgwr 'de?
Oce. Wel ti'n mynd yn dechnegol ŵan. Ie fi'n gwbod. Ie y dillad a bob dim ti gor'o' wisgo. Ie. Wt ti'n edrych lawr weithia' o- os 'a ffrindia'n tynnu arnach chdi a petha... O ie. ...wt ti'n teimlo o dwi'n gor'o' gwisgo 'hein. Ti'n gwbod e'n iawn gweithio ar un o' pump gweithio ar Blue Peter o'n i'n gwisgo lan bron bob wythnos.

Ie. Ti 'di gweld y llunie?
Do. Odd e'n brofiad od. Gwisgo gwisgo dillad da ci. Oddach chdi'n edrych yn yy broffesiynol iawn fel model. Na odd e'n t'mo' odd e'n cŵl. Ma' mam yn apus. Mae wrth ei fodd gyda'r gylchgrawn ond yy ie m- ma' t'mo' mae'n bwysig i neud y pethe yym yy mae'n bwysig i ddangos i bobol bo' fi yna yn y cystadleuaeth achos ma' gymaint o gymeriade mawr. Hmm. Ma' Kelly a Penny ma' n'w Alishia ma' n'w ar flaen bob gylchgrawn bob wythnos on'd 'yn n'w? Ond sôn am Kelly nes di ddarllen hi 't? Odd hi'n deud mai chdi a Camilla ydi gwrthwynebwyr mwya hi yn y gystadleuaeth i gyd. Do fe?
Waw do fe? Do. Waw ma' wnna'n da on'd yw e? Yndi. Well na peidio son amdano 'ny. T'mod be' ma' fi'n allo- os alla i neud e trwyddo trwy'r Samba nos fory yy fi'n edrych mlan at y wyth- cwpwl o wythnose nesa achos ma' lot o ballroom a fi 'di dysgu gymaint mewn chwe wythnos. Ti'n gwbod e'n iawn 'yf fi ddim yn gallu dawnsio'n dda. Mae 'di newid gymaint dros y chwe wythnos nesa a mae fi jyst isie gwbod pa mor dda alla i fod

Sit downs ydi o. Ma' pawb yn disgwl i fi fod yn broffesiynol ond dim ond wythnos fi fod yn dysgu e a ma'... Wel... ...yn amlwg yym mae'n... ...sôn am sut fath o beth ydi o be' be' 'di gofynion y ddawns? Dawns o Brasil lot o symud lot o adel myn- adel i fynd t'mo'? M-hm. Iawn ta Geth. Y samba. Y samba.
Duda ychydig am y ddawns a os fedri di ddangos cwpwl o yy symudiada i fi sa wnna'n grêt. Oce oce.
Wel yy ma' samba yn dod o Brasil yn wreiddiol felly mae'n lot i neud gyda'r t'mod carnifal a jys symud y corff.

Yn union fel 'na. Dyna sut... Efo chydig o agwedd. ...ti'n neud e. Agwedd a wedyn...
Agwedd. ...plygu i ffwrdd fel 'na.
Fatha bo' gennoch chdi hula hoop.
Yn union. A dyna be' ma' Craig a Bruno a Arley ma' nw'n gweud where are those hips felly dyma n'w ar gyfer 'ych ar 'ych cyfer chi nos Sadwrn. Yn eich gwynebau feirniaid. Ie! A wedyn felly yy y coese a'r yym a- a'r clunie yw'r yw rhythm allowance. Ie. A wedyn yym ar gyfer y y top y corff Dyna beth sy'n yym dweud y stori. Dyna... Hmm. ...beth sy'n neud y y y dôn t'mo'? Felly ma'r breichie yn itha ysgafn a ma' raid n'w edrych yn dda ma' craig ali yn wastad yn sôn am y breichie felly fi 'di bod yn gweithio'n galed iawn ar ga'l y breichie'n syth. Ar angerdd. Felly os ti'n ga'l ar angerdd ie. Felly os ti jyst neud hwnna. Tapo a wedyn trio ga'l y tair peth gyda'i gilydd a wedyn ma'r breichie'n dod lan. Dwi methu gneud o Gethin. O't ti'n gallu? Waw. 'Sa neb yn gallu deud bo' chdi ddim yn gallu symud dy glinie ag y ffin. Dyna'r syniad.
Ond fel pob dawns os o's gen ti'r syniad ar y dechre ma' gen ti gyfle i neud e'n iawn. Ti'n blino ar pawb yn gofyn am yr angerdd 'ma ŵan. Ie. 'Di o'n neu' chdi'n flin?
Ma'n neu' fi'n flin ma' wnna'n beth da achos mae'n neu' fi'n benderfynol ar gyfer nos Sadwrn. Ac yn fwy angerddol ella.
Ie yn union ie. Sut wt ti'n gweithio ar angerdd? Yym fi ddim yn gwbod.
Yym ethon ni i yym nath Camilla myn' â fi i noson samba wythnos yma a odd wnna'n grêt. I fi hunan hyder yw e. Myn' mas 'na credu yn fy hun a meddwl bo' fi'n gallu neud y symud- symudiada yn iawn. Hmm. Ac ar ôl myn' i'r noson fi'n dechre mwynhau dawnsio. Fi'n mwynhau dawnsio. Ti'n mynd i gario mlaen efo hyn. Gobeithio ie.
Yndwyt? Ie.

Na fe. Be' oddach chdi'n feddwl ono fi 'ta? Sylwada? Sai'n gwbod o'n i ddim yn gweld o o'n i rhy dynn i ti. Odd o'n teimlo'n dda.
On' mae ma' fe'n mae'n dangos anhygoel. Dwi efo bob ffydd arnoch chdi Gethin. Pob lwc. Diolch.
Ti'n pleidleisio? Yndw. O leia' ugain waith.
Yym dwywaith.
Na ugain gwaith. Sôn am yr angerdd 'ma ti'n trio'i ga'l Dwi me'wl bo' gennych chi lot o angerdd a cemeg efo'ch gilydd. Be' sy mynd mlaen 'ta yy dipyn bach o yy? Na?
Sai'n gwbo be' ti sôn. licio'r... Ma' pawb ma' pawb ma' 'na gymaint t'mo' o sibrwd yy fi 'di clywed sy ynglŷn â'r ffaith bo' fi gyda Camilla ond y peth yw ma' raid ma' raid i fi ma' raid i fi ddangos i bobol bo' 'na geme rhyngdon ni ni'n ffrindie mawr ni ni'n ni'n ni ni'n chwerthin drwy'r amser ni'n gweiddi ar ein gilydd drwy'r amser